Salam aleyküm eziz dostlar. Bugünkü videomuz Gruziýanyň Batum şäherinden şu wagt Gara deňiziň gyrasyna gezmäne geldim. Şöyle bu ýerde gezjek oňat ýerleri sizlere görkezmekçi. Şu wagt bir awtobusdan indim we şofýor Awtobusdan düşdüm, şofýor abhaziýaly eken. Rusça bilýär. Menem az bildim rusça bilen gürrüň geçdik geçirdim we birazjyk taryhyny öwrendim. Öwrendim. Şu birazjyk ileride ekizleriň heýkeli bar. Mehanik, mehanik şeklinde, mehanika ýagdaýynda hereket etýän. Göwnüňizler, göwnüňizden turar diýip umyt etýän. Wideomyň kalitesi, kaçestwasy pes bolup biler. Telefonym bilen düşürän, çünki fotoaparatym bozuldy. arasynda käbir türkçe sözler ulanýan, çünki 5 ýyldyr Türkiýede bolan üçin arasynda käwagt agzyndan sypýar. Bilşime görä şu adam deňize girip bolýar ýaly. Çünki eşik çalyşylýan nämeler dur, kabinkalar. Howa, soň ören oňat. Çöni moreniň garasy, gara deňiziň. Adamyň adam bilen işi yok. Aeroportdan giren wagtym birazcık yrsaran oldular. Hatta yrsaramadylar. Sakladylar. Näme üçin gitýäň? Näme sebäpden gitýäň? Aňyrda galar ýalak ýeriň barmy diýdi. Galar ýalak ýerim ýok. Ýetişmesem otelde galjak, ýetişmesemem yzyma gaýtjak diýdim. İşte

Pesräk. Hawa, oňat adamlar ýatyr. Awstraliýa ýa-da Afrika zada gidip bolsadym. Hiç gidip görmedim we gaty gidesim gelýär. He, Türkiýede wagtym Gruziýa, Gruziýanyň, ýagny Gürjüstanyň adamlaryna bir hili ýabany ýa-da ýagny Bize düşman şeklinde gürrüň berýärdiler ýöne Gruziýadan girdim. 50 liram bardy. 25 lar bolýar eken. Aslynda 25 lardan biraz köp bolýardy. 25 lary 25 lar aldym. Ondan soň awtoda pul berjek boldum. Normalda näme şoňlarda? Normalde bir gezek gitseň bir lari ýöne ol adam diýdi alt e, iki lari berseň dört gezek basyrlyk kart alyp bolýar diýdi. Soň sen kart al diýdi. Men hem 5 liram bar. E, Zaç berýäm diýdim. Berme sen bir ýerden pul bozdur diýdi. Men hem dilini bilmeýän dilen dili gaty üýtgeşik dil eken. Ondan soň men bilen deň ýagny men ýaşlarynda bir oglan e, elimdäki pul alyp magazinlere dükanma-dükan girip çykdy. Türkmenistana gelip durşuny bozdurup beriň. Yani aňsat bozup bilmedi eken yani. Şol oglan meselem öňüme düşüp e, pulum pulum bozdurmak üçin ylgady. Soň men suw aldym. Soň bir gördüm awtobus gidip barýar. Soň şoför diýdi, "Gel puluň ökman däl. Kart alyp oturma. Men özüm alyp giderin" diýip. Soň adam "Nirde gulluk etdiň?" diýip soradym. O da Rossiýanyň bir ýerinde, nir diýdi, Rossiýanyň bir ýerinde diýdi bilen. Şol ýerlerde Rossiýanyň bir ýerlerinde gulluk edipdir. Ýagny ýol boýy gürrüň berip geldi. Näme barada? Näme şu? Şu Gruziýa barada. Ve gyzlar ýoluň ýoluň arasynda piwe içip ýatyrlar. Haýat

Bir suwuň bahasy bir lari. Ýagny iň arzan otalam 20 lari tapyp bolýar. 10-15 lari da oňa dek garnynda görüp bolýar. Ýöne meselem Batym şäheri näme diýilýär, otel mafiýaçylygy diýilýär türkçede. Otel mafiýalygy bilen biraz meşhur bolan üçin näme hemme ýere gitmeli däl. Hemme ýere gitmem çünki bir sanak kol içip, yok iki kol içip iki kişiň müň ýarym dollar tölemeli wagty boldy. Ýöne türkler gyzlara göz gyzdyryp bir kafe girýärler. Soň gyzlar maňa kol aldyrtýar we iki sany kol üçin Bir ýarym müň dollar. Bir ýarym müň dollara ýakyn pul tölemeli bolýar. Yani köp kişi de ýa-da bu gezen ýerlerinden gürrüň berip gürrüň berip video taýýarla diýip men hem elimden gelen geleniçe video düşürdim. Hatda ileride gaty oňat ýer bar. Men sizlere şony görkezjek bilen bilen men tek ýetip bilmedim.

Adam geçip giden wagty, ýagny oglanlar geçip giden wagty gyrada oturan gyzlar ýa oglan geçip, ýagny oglanlar oturan wagty gyzlara lak atar. Gyzlar meselem has beträk bolup we prostoý oglan bolsa gyzlar oglanlara lak atar. Men köp ýerde şoň ýaly, şoň ýalylara üns berdim. Ýöne bärde adamyň adam bilen işi ýok. Gijäň bir mahalyna çenli gezip tozup dolaşyp bilersiňiz. He maslahatym Näme şoň ady? Türkiýede okaýan talyplar elbetde sizden boş wagtyňyz gaty köp bolýandyr. Gaty köp bolýandyr. Ha tamşa kara kara deňiz taraplarynda ok okaýanlar näme edip biler? Pasportyny alsyn, ikamet ikamet belgesini alsyn. Men otostop bilen geldim meselem Gruziýanyň, e, Türkiýäniň Türkiýe bilen Gruziýanyň arasynda Sarp diýen ýere. Sizler e, isleseňiz awtobus bilen gelip gelip bilersiňiz Sarp diýen ýerine çenli. Ondan soň giriş üçin hiç bir ýagdaýda pul almaýar. E, näme üçin geleniňden özüň dogumlyja düşündirip bilseň. Bolany hiç bir ýagdaýda pul tölenilmeýär. Ee, mugt girýäňizler. Gireňizden soňam näme Gruziýa tarapyna geçdik. Geçenden soň Batum üçin diňe 2 lari, 2 lari bilen 6 gezek basarlyk kart alyp bolýar. Siz alty gezek bilen Batum şäherini poluny aýlanyp bilýäňiz. Gruziýanyň Batum şäherini 1881-nji ýylda ýagny Gökdepe galasynyň ýykylan wagty döredilýär. Gökdepe galasy birden kelleme gelen bolsa, men nähili gezdim? 5 gündür ýolda. Türkiýäniň Aksaray şäherinden ýola çykdym. Adanada, Adana gitdim. Adanada Begmyrat diýip bir dost oglan bar. Onuň öýünde galdym. Adana gitýänçäm hiç hili pul çykarmadym. Begmyradyň öýüne gidemde ýene-de pul çykarmadym. Näme şoň ady? Oň özi Begmyradyň Begmyradyň öýünde nahar iýdim. Nahar nahar joşdy.

Ýöne iýgiçgä pul berdiňmi? Bermedim. Çünki meniň Gazantep şäherinde bir tanyş oglan bardy, hatda dost oglan. Çagyryp ýördi haçandan bäri gel, gel, gel. Türkmen, türkmen manat, türkmen teňňelerini ber diýip kolleksiýa toplaýar eken. Ol oglan türkeli. Gazantebe gitdim, Nizip diýen şäherine. O ýerde ol nahar, nahar joşdy. Gündizden Begmyratdan iýdim. Awiada-da oňlyn, agşamam otelde. Ýagny ýene ýol, ýene iýiçkä pul bermedim. Çykdaýjym näme boldy? 40 lira otel pa, otel puly. Ondan soň Urfadan Urfadan çykdym, Urfanyň Ha, Urfadan Diýarbakyra tarap. Eee, Diýarbakyrym Türkiýäň iň howply şäherlerinden biri diýýärler köp kişi. Soň men Diýarbakyrdan has howply bolan ýere Lice diýen ýagny terroristleriň köp bolan ýerine gitdim gezmäne, wideo taýýarlamana. Ýagny hiç bir şekil, hiç bir ýagdaýda howply zat bolmady. Ýöne şuňa üns berdim. Käbir halky Ýagny şo taraplaryň käbir adamlary döwlete hakykatdan hem duşman. Döwletini söýmeýär. Ondan çykdym Bingöl. Bingölden de Bingölde däl, Erzurumda meniň bir tanşym bardy. Er, Erzurumda ýataryn diýip pikir etdim. Şo Bingölde gije bardym. Ýene de şansym deňäp görgin diýip. Şansym barlaýyn diýip, ýola çykdym. uly uly maşyn uly maşynlaryň biri durdy we Erzuruma taşlady. Erzurum ýagny Türkiýäniň sowuk ýerleriniň biri. Men Urfada futbolkaly gördüm. Bir gördüm Erzuruma geçdim bilen. Ýagny 15 gradus ýylydan 4 gradus sowuga geçdi. Erzurumda otelde galdym. Ýazgynda gaty oňat durat ýazdy. Normalda 90 lira diýdi. Ýöne men okuwçy diýdim we şuň ýaşyň ýaly gezmäne çykdym. Siz maňa edip biljek bahaňyzyň iň arzan nediň diýdim. O da 30 lira bolýar diýdi. Ýa 40 lira bolýar diýdim, men 30 lira berdim. Ondan çykdym Karsa. Soň soň Arzahana. Karsada bir gatyn ýakyn joram bardy. Oň bilen görüşdim. Oň bilen eee näme şoň ady? Iskender. Iskender ýedik. Soň karta geçdim. Kartada bir sany arka dostum bardy. Dostum däl, joram. Oň öýünde şülle ýedim. Soň ýöredim. Artyna tarap ýöne men telefonymyň zarýady öleni üçin nawigasiýa garap bilmän ýalňyş ýola giripdim we agşam Artyna gaýdyp geldim. Artynda 20 lira otelde galdym. Ertirem Artyndan çykdym we şu wagt şu wagt nämede? Şu wagtdan Gruziýada. Gruziýada, ýagny Artwinden gitdim. Birki sany ilçeler bardy. Şu wagt ýadymda ýok welin. Şeýle diýip. Mine diýen ýerime ýetip bilmedim. Bir bölgäniň adamlaryny tanamak isleseňiz, haýwanlaryna serediň diýýär. Haýwanlar sizden ürkmeýän bolsa, oturan adamlaryň otdur diýýär. Haý. Otur, adamlar senden Haýwanlar seni ürkmän bolsa, diýmek o tarapyň adamlary oňatdyr diýýär. Şoňkalak. Batum beýdi. Bu da kiçeňräk söwda merkezi. deňiziň gyrasynda. Bul çagalar üçin oýun meýdançasy. Biraz aňyrda park bar. Häzir parka da gideris. Ýene şu diýýän Allah'ım göre, ey diýýän heykelim göreli ki.

Bärde köp naharhanalaryň eýesi türkler gelip işläp bilersiňiz. Hatda ýaňy awtobusa wagtym birisi mindi. Men kamera düşürip beren üçin şoförden sorady. Bu kim diýip. Şoför hem ýalňyşyp türkmen diýjegini. Özbek diýdi bilen nadayeli diýdi. Ýani bärde özbek şoň ýaly köp diýýär. Yani elbette bana düşünýän däldir diýip pikir etdi. Soň men özbek däl, men türkmen diýsem, türkmenler hem köp bärde diýýär. Men diýýän ýerime birazjyk galdy.

Täze gurlup oturan klap. Video. Allahu alem. Selamun aleyküm. Video göwnüňden turandyr diýip, e, göwnüňizden turandyr diýip umyt etýän. E, Elbet e, begenseňiz komentariýa laýk bassaňyz hatda dostlaryňyza ugratsaňyz youtube maňa pul berýär we bir soň bir soňraky bir soňraky gezelençlerim üçin youtube maňa sponsor bolýar nesip bolsa gyşda şengen wiza bilen Ýewropanyň bir bölegini gezmek isleýän, öňem Ýewropanyň Polşa, Germaniýa, Fransiýa, Gollandiýa gidipdim. Ýöne bu gezek gitmedik ýerlerime gitmekçi. Ýagny diýşim ýalak wideony begenseňiz, kommentariýa ýazsaňyz, bir soňrak wideom üçin YouTube maňa sponsor bolýar we has köp pul gazanyp başlaýan. We

Haladenligim üçin ýene muny aldym. Türkmenistan Türkmenistanda haladenlige ýapyşdyryp gaýdypdym doly. Çikagodan bady, Gdansdan bady, Nýu-Ýorkdan bady, Waşingtondan alypdym.

O diýen uly däl eken ha, Alinora diýýäni. Men gaty ullakan heýkel göz öňüme getirýärdim.

Şähere gelýänçäm bir lira tölemedim. Yani asyl bahasy bir lira. Diýmek bular ondan hem artandyr. Ve ol Alina diýen şu wagt işlemeýär ýaly.